khazwo ndi madekoni avhuḓi nga maanḓa vhaṱaleli vhavho riṋe ri khou ni ṱanganedza captain sabc live online tv ro dovha hafhu ra dzula naye rita d d for donki o d for dodo lone ḽine fovu tsutswi galatshane mbava hokoko tshigevhenga vemu khurukhu yone ine mbilumbi muṋe wa dzina Theḓa uri a ri vhudze uri ndi nga mini makhadzi a tshi tea u tou tambula a tshi tea u tou wana masheleni awe a mutome mutome kha tshelede ine a khou tou i shumela a khou tou tshina a bva na biko rita didi fododo ri khou ni ṱanganedzani madekwana sabc wa sis ndi ri kha zwithu zwoṱhe ni vha ni khou nyanga u tou amba vhusaṱhane fhedzi ni khou nyanga u amba vhuvhi anga fhedzi hafhanoni ndi ri kha zwithu zwe nda ita fhano venḓa ni ngo ndivhuwa nga zwezwi a hu navho zwiṅwe zwavhuḓi nda ita ndi ri na musi ndi beḓea nga ni vhoni nazwo ndi beḓea nga no ḓala u vhifha mbiluni dza vhewe ni khou nyaga u ntsikeledza hayi mani suka mani zwino arali ini ni tshi khou ṱoḓa u wishulwa birthday ya ni muleḓane ha ngeni kha kreshe ya fulu kana ni ye ha mutsha ngeni kidis academy ya vhutshilo ndi yone hune na ḓo wana vhathu vha thangana yaṋu heiloni vha ni wishela hone zwino hafha ri khou ṱoḓa u ḓivha uri ndi ngani ṅwana wa vhathu a sa tei u amba uri ene u na muthu ane a funana naye a zwifhela na dzi midia a ri nango vha na mukhavhakhavhaḓe he why a tshi ri u posta tshiḽa tshinepe tsha musi a khou swiswinana na master kg wa hone ini na thomo mu khathela dzi tshelede dzawe why ni sa tendi uri zwaṋu na master kg zwi na miṅwaha zwo fhela mbevha why ni sa vhi comfortable nga munaḓani na vha na izwino hola nda mu vhudza zwa uri hafho hune a khou dzhena hone a nga imeli heyi nndwa U dzhena hani he nda vha ndi hone? A thi iti zwa u kuvhulelana tshikoli na vhana nṋe. U khou ntseyisa nga vhathu vhe nda tou vha thola. Hedziḽa dzi dancers dzi a ḓivha uri nṋe ndo vha ndi tshi pfana na Mister KG. Zwino Mister KG a tshi vho pfana na uḽa zwi zwi nga mini kha vhaḽa vhathu? U khou nnyadzisa, ni khou zwi vhona? Hi, ende ndi ngazwo dzitshelede dzawe dzi sa nga bvi dzo fhelela. Ndi ḓo dzi bvisa nga mutome mutome. Hedziḽa four point five a thi ngo dzi bvisa ngoho ndi tshi ḓela. Ndo dzi bvisa ngo ḓivha ndo ri ndo pfa a tshi khou ri u khou nyaga u ya Dubai na America. Mara- zwino ndi ḓo mu khathela dzone a nga a huna hune a khou iwa ndi ḓo pfuvisa zwoṱhe nṋe hoyo ṅwana wa vhathu a sa tea u ḓiphina ngori ini no mudoba tshiṱaratani zwino ni vho to mu isa vhupulini ha wes hola ṅwana ni khou amba ngoho ndo mu doba tshiṱaratani ndo mu doba huṅwe fhethu hune na si nga zwi takaleli ende ni ambi ngazwo hola ṅwana ndo mu doba a kha ḓi tou sesela a tshi ya bungani zwino ṋamusi u vho shumisa iḽa thishu i re na kubya

ndi ndi khou amba uri no ṱo tshi tou pfhi ini ni muthu vhaimbi vhoṱhe havho vha ni sha ndi khou tou amba vhane nda vha ḓivha he livhuwe livhu ni khou- ni khou mvusela bp fhambana na vhutshilo hanga ndo ni vhudza zwa- ni khou mvusela bp thi nda nombudza idzi dzi proof of payment na zwi kontraka zwine na khou rumela a vhathu kana vha ṱhoya ḓo uri kha vha type uri ini ni kone u posa sa proof of uh, uri ini na kontraka ini why ni tshi khou ita zwiḽa zwithu